Хөрмәтле тамашачылар, бу дөньяны билгеле бер имтихан һәм вакытлыча тукталу урыны дип кабул итүчеләр өчен тормыш чыңгылларга тәгәрәүдән һәм тауларга менүдән гыйбарәттер. Кайбер күренешләр кешене һәрвакыт түбәнгә тарта, аска өстери. Әйтик, тәкәбберлек, икейөзлелек, үзен башкаларга өстен кую кебек сыйфатлар. Ә кече күңеллелек, тыйнак булу, башкалар турында уйлау чын кешеләргә генә хас. Холык безне йә изге юлга, яхшылыкка илтә, йә төпсез сазлыкка батыра. Кеше алтынга хуҗа булса, байлык аның тугры хезмәтчесенә әверелә. Ләкин алтын кешегә хуҗа булганда, байлык үзе әшәке патшага әйләнә. Хөрмәтле тамашачылар, мал-мөлкәтнең Аллаһтан килгәнен белмәгән бичара кешенең гыйбрәтле тормыш хикәясен бергәләшеп карыйк. Сөләйман бай.

Нинди качу ди ул абый? Бурычыңны түлә, югыйсә йөзеңне бизәп җибәрмен. Акчаң булмагач, ни пычагыма дип кәрт сугасың. Түләрмен абый, юкка борчылмагыз. Кем, кайдан икәнен беләсез бит инде, Сөләйман байның улы мин. Бай фәләнне танымыйм мин, бурычың күпме булса да түлисең. Эчеңә керсенме, әллә акылыңда калсынмы?

Җитәр инде. Тукта энем, тыңлама аны.
Берсе бу кешене акылга утыртырга тиеш бит. Хәлим абзый. Кем шулай сөйләшә инде? Без монда изге эш белән шөгыльләнәбез.
Бөкрене кабер генә төзәтә ул. Ташла. Аллаһ җәзасын бирер әле бер. Без эшебезне дәвам итик. Кара халык. Гали, миңа ачы каһвә ясап бир. Плитәне сүндердем шул, Сөләйман абый. Төзелешкә ярдәмгә барам.

Ашуны чыгарып торма. Танадыңмы Сөләйман байны? Белдеңме мине? Белдеңме хәзер Сөләйман байның нинди икәнен, ә? Агасына каршы килгәннең башын бәреп тишмәсләр дисеңме? Сөләйман бай, нишлисең син? Җибәр!
Җибәр! Ни булды, Сөләйман әфәнде, нигә шулкадәр кызасың? Дән сорарга кирәк аны. Кайчаннан бирле авыл гыйбадының сүзе бай кешенең үтенеченнән өстен була башлады? Мескеннәрне кыерсытып кына бай исемен аклап булмый шул, Сөләйман.
Әһә, сезнең телегез дә озынайган икән, ә? Тел озын булудан түгел, Сөләйман әфәнде. Тыңла. Төзелештә бала чагасы, яше карты барыбыз да эшлибез. Ә син кыл да кыймылдатмавың бер якта торсын. Безгә дә комачалыйсың да әле.
Нәрсә дисең син, ә? Бай кеше бит мин. Сезнең кебек кара эш белән пычранырга хезмәтчемени мин, ә? Мондый сүзләр әйтергә ярамый, Сөләйман әфәнде. Авылыбызга үз кулларыбыз белән мәктәп төзибез. Аннан соң, бүген иртәгә уку чоры башлана. Синең улың да монда укымасынмы? Сез мине кем дип белдегез соң әле? Бөек Сөләйман байның улы сезнең ыштансыз малайларыгыз белән бер мәктәптә укый димени? Менә күрегез, ант итәм, үләчәген белсәм дә, баламны бу авыл мәктәбенә җибәрмәячәкмен! Алай дип әйтергә теләмәгән идек. Син дә бу авылдан, улың да. Анда уку синең улыңның да тиешле хакы. Ташлагыз әле шул мәктәбегезне.
Кадалып килегез шуның белән. Барысына да хәбәр җибәрдеңме анасы? Ишетмәгәне калмасын. Киләсе атнага достаннарда мактанырлык сөннәт туе булачак. Минем улым егетлеккә адым ясаячак. Куркасыңмыни әллә, ә? Курыкмыйм мин. Афәрин. Бай баласы бер нәрсәдән гә курыкмаска тиеш. Дәреслекләрне кайчан алабыз соң, әти? Авыл укытучысы тарата башлаган икән, дусларым алган инде. Алырбыз, улым, алырбыз.
Ашыгыч түгел бит әле. Аннан, син бу авыл мәктәбенә йөрмәячәксең.
Алайса, кая барачаксың бу бала? Район мәктәбенә кертәм мин аны. Әти, мин башка мәктәптә йөрергә теләмим, мин бөтен дусларым да монда бит минем. Һа, дусларың, имеш. Дус-фәләнне онытып тор! Ул надан халык балалары белән дуслыгың булмасын! Бу авыл кешеләре белән ник болай талашып торасың, Сөләйман? Хәзер бу баланы шулкадәр ерак юлга җибәрүнең ник кирәге бар? Яхъя машина белән алып барып кайтарып куяр, ярты сәгатьлек юл, аннан соң Син минем яклымы, әллә инде надан халык яклымы, ә?

Улым, кайда йөрдең бу вакытка кадәр? Эшем бар иде, әни, нәрсә бу? Атаңа чикләвек алып бара идем. Бир, үзем алып барам.
Чикләвек китердем сиңа, әти, яңа җыелган. Куеп тор шунда. Кайда азып-тузып йөрисең әле син, мәхлүк? Кайларда өстерәлгәнең дә билгесез. Эшләр инде, әти, шәһәргә барып кайткан идем. Нәрсә кирәк тагы, өстерәлчек? Нигә әле ялагайланып торасың монда? Әти, Миңа бераз акча кирәк иде. Тагын кәрт суга башладыңмыни? Юк, әти, болай гына. Ах, сине, ата хулиган, ә? Миллион тапкыр акча бирдем бит инде. Бурычларыңны түлә дип. Ә син нишләдең? Бурычыңны биш, ун тапкыр арттырдың. Моннан соң сукыр тиен дә юк сиңа. Әйдә, тагын бер тапкыр уйна да карыйк. Ярый, әти, башка бер тапкыр да уйнамаячакмын, бурычым гына бар. Аны түлим дә, аннан соң сүз бирәм, гомеремдә дә керткә тотынмам. Миннән сорадыңмы соң уйнаганчы, ә, алдакчы? Ничек бурыч җыйган булсаң, шулай түлә. Әти, үтерәләр бит мине. Мин синең улың түгелмени. Кара, әти, бу соңгысы. Син кәрт уйнап бетерсен дип җыйдыммыни мин бу байлыкны? Кит! Югал күземнән! Башка акча сорап киләсе булма миңа, кадалып кит!
Мәктәбебез бигрәк матур була, име?
Укытучы арткы бакчага капка ясатырга җыена икән. Физкультура дәресендә моннан соң футбол уйныйбыз. Син нигә чыраеңны сытып утырасың әле, Йосыф? Берәр нәрсә булдымы? Юк, бернәрсә булмады. Моңа нәрсә булган инде тагын? Сөннәткә утырталар бит, шуннан куркадыр.

Котлы булсын, Сөләйман бай. О, рәхим итегез, әфәнде. Мондый сөннәт туен гомеремдә күргән юк иде. Шулай булырга тиеш тә инде. Бай малаеның туе бит бу. Әйе, шулай икән. Ярар әйдә, түргә авызыгыз.
Моның кадәр акча туздыруның ни кирәге бардыр инде? Бу акчага берәр хәерле эш эшләсә дигән. 40 җирдән 40 сәбәп таба, кызганыч. Әйе, шулай, иә.
Йосыф, берәр нәрсә булдымы әллә? Юк, берни булмады, әни.
Йосыф, нәрсә булды сиңа? Бераз гына елма инде, ә? Кара, Моның кадәр кеше синең өчен җыелган монда. Ник болай кәефсезләнеп ятасың, ә? Әйдә, елмаеп җибәр. Кара, менә бу өленгән акчаларга сине велосипед алам сиңа. Ә мин кыйбатлы шуны. Кирәкми, уф. Тания, монда аерым өстәл әзерләсеннәр дип әйтмәдемме мин, ә? Махсус кунакларым килә бит. Ярар, атасы, әйттем, хәзер әзерләп куярлар. Яхья!
Тыңлыйм, әфәндем.
Сталь боб-бош.
Бер нәрсә дә әзер түгел. Ярар эшләрбез. Әйдә инде. Кая күзеңне акайтып барасың, сукыр мәлә син, ә? Игътибарлырак булыр инде, Сөләйман бай, икмәккә басасың бит. Бассам ни булган, тиз бул. Килгән кунакларга урын тап. Ярар, әфәндем.
Икмәккә басасың бит. Бассам басармын сиңа ни?
Бу нинди хөрмәтсезлек, ә? Хуш килдегез. Рәхмәт, Сөләйман бай, рәхмәт. Туенда күребез әле насыйп булса. Рәхмәт егет, түрдән узыгыз. Әйдәгез, түрдән узыгыз.

Ишетмәдеңме ни, тегеләр тагын сине белешеп йөргәннәр. Шайтан котырта. Бу әти актыгының мирасын умырып алдый.
Борчылма, улым. Берара йөреп тор инде, аннан күз күрер. Әтиеңне беләсең бит инде. Бәлкем, бераздан йомшап китер дә, күндерербез. Ярыймы, улым?
Яхья. Бүгеннән башлап Исофны мәктәпкә син илтерсең. Дәресләр беткәч тә алып кайтырсың, яме? Ярый, әфәндем, ярый. Әйдә, улым. Әйдә инде. Беренче көнне үк мәктәпкә соңга калма тагын әйдә. Болай да һәрчак онытасың инде. Ярар инде, миндә тагы берәү бар. Биреп торырмын. Әһә. Кара әле. Аю Йосыф! Аю Йосыф!
Йосыф. Әйдә, улым. Күрсәт андагыларга, Сөләйман байның улы нинди икәнен белсеннәр. А! Баһадирым минем!
Синең сыйныф монда икән, Йосыф. Әйдә, Аллаһ тел ачкычлары бирсен.
Дәресләр беткәч килеп алырмын, ярыймы?
Кая утырасың сине? Минем урын бит бу, тор әйдә.
А анда мин утырам. Кара әле син бу акыл иясенә, килмәс борын тәрәзә кырына утыра. Читтән килеп, үзең әллә кемгә саный. Бар, үз урыныңны бел.

Чәйләребезне чик тә эшләргә күчик инде.
Менә монда имзаны куйсаң, җитә. Сөләйман бай. Акча исә менә монда.
Сиңа да бу басулар бәрәкәт алып килсен. Шулай итеп, авылның яңа рәисе син булдың инде. Рәислек дигән нәрсә калмады бит инде, Сөләйман бай. Әй, авыл халкы борынын бик югары чөйде шул. Караны, миннән сиңа киңәш, авыл халкын карап кына тор. Ник әле ул?
Онытма аны, болар белән күрше буласың бар, нәрсә генә эшләп ташламаслар. Син күрмәгәндә чикне күчереп куярга да күп сорамаслар. Ике күзең дүрт булсын. Оят түгелме, Сөләйман бай? Чит кеше алдында авыл кешесенә ничек оялмыйча яла ягасың син, ә? Үзләренә бер дә тел-теш тидертмәсләр. Ләкин котылам инде. Сездән дә, авызыгызның сасысыннан да!

Әнкәй, мин урамга киттем, яме? Ярый, улым. Нәрсә, кызган табага баскан эт кебек тик тора алмыйсың? Тагын кәрт сугарга киләсеңме?
Әйдә инде, бер-ике кисәк булса да аша инде. Нәрсә булды сиңа, батырым минем? Мәктәпкә йөри башлаганнан бирле менә шушылай. Көннәр буе бер кисәк ашамый, бәлки бу кирелегеңне ташларсың, ә? Аяз күктән кызыл кар яуса да, минем сүзем үзгәрмәс. Бала синең кирелегең аркасында үз-үзен харап итә бит. Бер нәрсә дә булмас аңа. Бай баласы бит ул, бай баласы! Бу авылның мәктәбенә түгел, суына да баш өреп тормабыз. Завод төзелгәч тә шәһәргә күчеп китәрбез. Йосыфны исә ул заводның мөдире итеп куярмын. Үзебезнең патшалыкны төзиячәкбез, патшалыкны! Шулаймы, Йосыф, әйеме, мөдир улым минем? Фабрикачы Сөләйман, мөдир Йосыф.
Ник безнең тупка тиясең, ә? Кире бирәсе идем мин.
Үз авыруны безнең тупка йоктырма. Юк инде, мин бит. Нәрсә бу тагын?
Белмим инде, авыруын безнең тупка йоктырырга җыена бугай. Сез нәрсә, мин авыру түгел! Тагын берәр тәнәфестә ишек алдында күрсәм! Авызыңа җимерермен белеп тор.
Туктагыз инде, мин Туктап бит... тормыйм әле менә.
Бик уйныйсың килә икән, хәзер үк авылыңа тай. Әйдәгез, киттек моннан, әйдәгез. Юк, теләмим.
Монда каласым килми минем.
Эшләр ничек бара соң, яхшымы? Бара инде әкренләп.
Бик әйбәт, бик әйбәт.
Рәхмәт, рәхмәт.
Рәхмәт, Йосын. Ашыгыз тәмле булсын.
Ни булды тагы? Әфәндем, Юсуф юк. Ничек инде юк?
Әфәндем, мәктәптән качып киткән. Башка күргән кеше дә юк ди. Ничә сәгать эзлим инде? Отар, киттек тизрәк.
Юсуф качкан икән. Кая китәр микән ул?

Дошманнар Дошман фәләндер дим. Юк, барны сөйләмә инде, Яхья. Як якка яхшылап карап бар. Әйбәтләп кара. Тукта, тукта, Яхья. Йосыф. Туктат. Улым. Улым, кадерлем, Йосыфым. Әти, әти, туңам мин.
Кабыз машинаны, Яхья, хәзер, улым. Хәзер ул мигә кайтабыз.
Юк, теләмим.
Бу баланың хәле бик начар, Сөләйман. Болай булса түз алмас бит. Нәрсә дисең син, хатын?
Теләмим.
Бу яшендә мондый температурага чыдый алмас. Боршына сугарга мөмкин. Ай, бай баласы ул, Арысланда егет, бер нәрсә дә булмасаңа, булмаячак та. Киләчәгем бит ул минем падишаһым, бу мирасның бердән бер хуҗасы. Аңа бер нәрсә булса, мин ничек яшәрмен? Әйдә утырма кул кушырып, чүпрәген алыштыр, дару бир, эшләсенә бер нәрсә, температурасы төшсен. Нишлим инде мин хәзер, нишлим? Тукта, кайгырырлык нәрсә юк бит әле. Бөтен җирдә мине эзлиләр.
Дустым, тагын нәрсә кирәк инде? Юк, мин бүген өйгә кайта алмыйм. Синдә куныйм әллә? Качып тормасам исән... А!
Кая качмак идең әле син, ә? Кая? Юк, абый, кирәкми.
Теләгәнегезне эшлим, тимәгез генә. Әзерме, ә?
Әзер, абый, валлахи әзер. Кайда инде алайса?
Иртәгә китерәм, он дип әйтәм. Аягыңдагы бу тишекне сизәсеңме? Нәкъ шушындыйны йөрәгеңдә дә ясыйм. Юк, абый, кирәкми, зинһар өчен. Алайса, иртәгә үк акчабыз да булсын. Башка чараң юк.

Кая җыендың әле син төн уртасында? Мине бер кайчан да күрә алмаячак җиргә китәм, әти. Бу ни тагын? Яраландыңмы син? Курыкма, әти. Ярама шифа таптым инде мин. Тукта әле, нинди шифа ул тагы? Юк, Бу мөмкин түгел. Юк, акчаларны алып качкан. Акчаларым, акчаларым кайда, Эльвир? Эльвир. Эльвир. Кая качтың син, юнсез? Ул бит минем бөтен мөлкәтем иде, Эльвир! Эльвир! Кая куйдың байлыгымны, Эльвир? Эльвир, кайда син, Эльвир? Ул акчалар минем бар булганым иде бит, Эльвир! Эльвир, кая куйдың акчаларны? Эльвир!

Сөләйман! Сөләйман берәр нәрсә эшлә инде, Йосыф селкенми бит! Нәрсә булган минем улыма? Хәрәкәтләнми бит, Йосыф ап, селкенеп тә карамый. Бар, йөгер, Яхъягә хәбәр ит. Яхъя!
Яхъя!
Йосыф. Йосыф каем. Йосыфым минем, хәлең ничек улым? Җавап бир. Әйдә, Йосыф. Йосыф. Йосыф кай, уян. Уян улым, әйдә тор. Тор, китәбез. Әйдә ач инде күзләреңне. Терелерсең улым. Йосыфым. Йосыфым, хәзер тереләсең. Йосыфым минем. Йосыф. Берни дә юк, әйе бит. Терелерсең, улым, әйе бит. Яхья! Яхья! Әйдә ач ишекне, Яхья! Тизрәк ач дим сиңа, ач ишекне! Ач инде ишекне! Түзем, әфәндем, хәзер, хәзер! Ач инде ишекне, ач, ач дим сиңа, ач!

Ишекне ач, үлми, үлми дим. Ач ишекне. Яхья ач ишекне. Үлми ул.
Мондый сүзләр әйтергә ярамый, Сөләйман әфәнде. Авылыбызга үз кулларыбыз белән мәктәп төзибез. Аннан соң, бүген иртәгә уку чоры башлана. Синең улың да монда укымасынмы? Сез мине кем дип белдегез соң әле? Бөек Сөләйман байның улы сезнең ыштансыз малайларыгыз белән бер мәктәптә укый димени? Менә күрегез, ант итәм. Үләчәген белсәм дә, баламны бу авыл мәктәбенә җибәрмәячәкмен. Үлә димени ул Яхъя? Яши ул! Бай баласы бит ул!
Әфәндем, әфәндем, нәрсә булды сезгә?

Бу көнгә кадәр сиңа балаларым хакына гына түзеп тордым, Сөләйман бай. Ләкин җитте инде, хәзер эш бетте. Моңа син үзең гаепле, Сөләйман бай. Монда яп-ялгызың үләчәгеңә үзең гаепле.
Беткән. Бөтен нәрсә беткән. Бөтен кеше киткән.
Әфәндем?
Ә, әйдә бар, юлыңда бул. Бар, бар, ипи ал, әйдә.
Нишлисең син, Сөләйман? Ә, ипи. Ипи бирегез миңа, ипи. Син безне тот, без сиңа биребез.
Көз тидерәсең бит мәктәпкә Хәлим абзый, җитәр инде. Кеше үзеннән соң дөньяда калдырырлык нәрсә эшләгәч, теләр-теләмәс шулай куана инде. Уйлап кара инде, бу мәктәпнең һәр кирпече өчен түккән тиребез балаларыбызга белем һәм мәгърифәт буларак әйләнеп кайтачак. Бик дөрес әйттең, Хәлим абзый, Алла һәркемгә моны аңларга насыйп итсен.
Ипи бирегез инде миңа, ипи!
Бик ач булсаң, бирербез. Ач шул мин бик ач, бераз ипи бирегезче миңа. Бик ач булсаң, бирербез.
Ә син безгә ни бирәсең?
Миңа ипи бирегез, ә мин сезгә биеп күрсәтәм, ә? Биеп күрсәтәм мин сезгә. Сөләйман тилерде, ипиләрне бетерде. Сөләйман тилерде, ипиләрне бетерде. Сөләйман тилерде, ипиләрне бетерде.
Нишлисез дә оятсызлар, китегез аннан!
Әйдә качыгыз, кач!
Кара инде шуңа, балаларының шамакаена әйләнеп бетте инде. Шундый дәрәҗәле Сөләйман бай бер телем ипи өчен бирдек хәлгә төште.
Кая күзеңне акайтып барасың син, сукыр мәллә? Игътибарлырак бул инде, Сөләйман бай, икмәккә басасың бит. Бассам ни булган, бейсбол килгән кунакларга урын тап. Яра, яра.
Икмәккә басасың бит. Бассам басармын, сиңа ни? Бу нинди хөрмәтсезлек? Кеше кем булдым дип мактанып йөрмәскә тиеш. Ахыр чиктә нинди хәлдә калуыбыз билгесез бит әле.
Хөрмәтле тамашачылар, игътибарлы кешеләр өчен тормышта уйланырлык гыйбрәтле вакыйгалар бихисап. Үз юлын дөрес билгеләгән, булган хәлләрнең хикмәтен аңларга тырышкан һәм тормышны вөҗданы аша кабул иткән бәхетле кешеләр өчен бар нәрсә дә гыйбрәтле. Хикмәтле бизәкләрдән томаланган карашлар исә караңгыда яши. Караңгы уйлар белән интегә һәм караңгылыкта дөньядан да китеп бара.